Aww va nghek zawh an thlah ni sawmhnih panga zir tawp ni kan lo thleng leh ta tun tumah hian khawvel thu thar langsar te kan han lawr leh dawn a a bul tan nan wrestler hulk hogan thih chung chang hi han puang lawk teh ang American sport and entertainment star, professional wrestler khawvel pum huapa lar em em mai. Keini Mizoram atang pawh kan lo hriat lar em em Hal Hogan chu kum sawm sarih pakhat mi niin a thi ta niin The World Wrestling Entertainment chuan an tarlang. World Wrestling Entertainment, WWE, chuan nimin khan social media post ah WWE Hall of Famer Hul Hogan a boral tih sawiin WWE chuan kan tawrhpui tak zet a, mi ropui tak kan chan a ni tiin an ziak a. Pop culture ah mi hriatthlawh ber pawl Hul Hogan hianin kum sangkhat zukua sawmriat chhovah khanin WWE hi khawvel pum huap hriatthlawh a nih theih nan contribution ropui tak a nei a, wwe chuan Hulk Hogan a chhungte, a thiante leh a fans te zawng zawng an tawrhpui tak zet thu an tar lang a ni. Hulk Hogan hi a legal name ah chuanin Terry Bollea a ni a, kum sangkhat Zukalsawm riat chho vel khanin wwe Universal Symbol a ni a. Wrestling khawvelah a hming a chher hle mai a, bandanas a rawn hreng a, a kawr a pawt hler a, chu chu amah ngaisangtute chuan an lawm em em mai bawk a, fans tam tak a nei nghe nghe a ni. Wrestling entertainment hmuhnawm tak a rawn pho chhuak a, a kut bul lian tak khi inchi sawmhnih pali bawr vel zet a ni a, ring chhungah hian US flag a pho lang fo bawk a ni. Hal Hogan hi WWE Hall of Fame-ah vawi hnih dah luh a ni tawh a, Icon status a neih hi a zahpui ngai lova a chhuang em em. US baseball phenom he infiamna nena inzawm tlat wrestling a Babe Ruth tiin a inchhal bawk a. Hal Hogan hian kum sangkhasakuaa sawmriat chho vel khan US wrestling entertainment chu khawvel pum huap a chawi lartu zingah a tel a, a hnuai US politics ah te a inhmang ve a. Kum sang hnih sawmhnih pali inthlanpuiah khan Donald Trump chu

thusawi ropui tak a nei tawh bawk a ni, tiin Donald Trump chuan Hal Hogan a ui thu a rawn tarlang bawk a ni. Hal Hogan hi WWE infiammi zinga mi hming tha zingah wrestler hlawhtlinna hmang tangkaia Hollywood huang chhung dailut hmasa ber pawl a ni nghe nghe a. Rocky Three leh Santa With Marshall ang chi film te pawh Marshall ang chi film ah te pawh a lo inlan ve tawh bawk a ni. Russia Ukraine buaina lian tak a chhuah laiin Russia khawchhak lam hmun hla takah ramngawah Russia thlawhna pakhat a che sual a, Antonov AN-24 passenger thlawhna Mi sawmli pariat phur chu ni nga ni khan Russia khaw chhak lam hmun hla takah a tla nia sawi a ni a, a chhunga chuang zawng zawng te hi an thi vek a, hei hian Soviet hun lai thlawhna hlui hman chhunzawm zel a nih hi risk sang tak a awm a ni tih a tilang chiang hle bawk a ni. Kum sangha zuka sawm sarih paruk a siam he thlawhna hi a fiu leh ka kang, a thlawhna taksa hi a kang a, hemi hnu hian radar atanga hmuh theih a ni ta lo va ni. Tunah hian he thu buatsaih lai hian zawn hna thawh mek a ni a. Tunah hian he thu buatsaih lai hianin search helicopter te an che chhuak mek a ni. He thlawhna hi mi Malta Siberian Regional Airline Angara ina an enkawl a ni a, China ram ri bula Blagovesyan khawpui atanga a mur bela rel kawng inzawmna pawimawh tak Tinda lam pana a thlawh laiin he thlawhna hi a tla nih a sawi a ni a, passenger sawmli pahnih awmin naupang panga an tel a, crew paruk an tel bawk a ni. Regional Governor leh Federal Investigator te chuan He thlawhna chuang zawng zawng hi an thi vek tih an nem nghet a ni. Investigator te chuan Air Traffic leh Air Transport Rule bawhchhiatna a awm nge niin an rinhlel thu an sawi a, criminal case an hawng bawk a ni. Hei vang hian ngaihsak lohna ngaihthahna avangin mi tam tak an thi a ni. Tun hnaiah thlawhna hian Technical Safety Inspection a pal tlang tawh niin Russian news agency te chuan an tarlang thung a. Kum Sanghnihsawmpariat atang khan Russia-i hian thlawhna tla mi tam tak thihna hi vawi eng emaw zat a lo thleng tawh. Khawthlang ram hrekna in Moscow-ah hian investment leh spare parts hmuh theihna a ti buai mek a ni a. Khawthlang ram ten an hrek avang hian Moscow-ah thlawhna parts leh spare parts hmuh a ti harsa hle a nia sawi a ni. Hetiang thlawhna hi a hlui tawh a, Maro chu Russia hian a la service tir a, a chawlhtir loh chuan chhiatna dang, a chawlhtir loh chuan chhiatna dang pawh a la rawn thleng zel thei niin mithiamte chuan an sawi. He thlawhna hi ram eng emaw zatin tunah hian an la hmang a, North Korea te, Kazakhstan te, Laos te, Cuba, Ethiopia, Myanmar, Zimbabwe te chuan AN-24 ang hi an la khalh mek a ni. Helicopter atanga video lakah chuanin tindah atanga KM sawm panga vela hla tlangram Ramngawa he thlawna hi a tla a, Ramngaw atang chuan meikhu a rawn zam chho nguai nguai tih a lang bawk a ni. Thlawna a tlakna hmun pan tur hian kawng a awm lova, chhanchhuaktute chuan helai hmun thleng tur hianin khawl rit tak tak nena an chet a ngai bawk a ni. Vladimir Putin chuan thi chhungte a tawrhpui thu a sawi a. Putin hian meeting a neih tan hma minute khat velah he thil hi a thlenga a hria a. China chuan he thlawhna che sualah hian an mi leh sa, an khua leh tui pakhat a tel ve niin an sawi bawk. An khua leh tui pakhat a tel ve niin an sawi a. China President Xi Jinping chuan Putin hnenah tawrhpuina thu a thawn nghal. Moscow chuan criminal leh air safety chumi chhui chianna a hawng tawh tih sawiin. Thui chiang tur hian commission an din a. Angara hi Siberia khawpui Irkutsk a awm a nia, Siberia leh Russia hmarchhak lam airport ah service an pe nilaini a. He thlawhna a tlak hma nilaini khan kum sangkhat zakua sawmsari pahnih leh sangkhat zakua sawmsari paruk inkar chhung a siam. AN twenty four sawm hi tunah hian la enkawl mek a nih thu tarlan a ni. Nikum lam khan Russia sorkar hnenah Siberian Airpl Siberian Airline pahnih mi tam tak chuan he thlawhna hi Flying Tractor tiin an sawi a. Propeller hmanga khalh AN twenty four hi Russia ram chhunga workhorse rin tlak ang a ngaih a ni a, sub-zero condition-ah a thlawk thei a, hemi vang hian ran uai a. Hei vang hian ran uai thui vak ngai lovin a tum thei a, hei hi Siberia ang tan chuan a pawimawh hle. Mahse, airline executive, pilot leh industry expert te chuan Antonov Russia-ina passenger thlawhna sangkhat chuang a neih zinga a tlem ber, enkawlna sen so chu a sang chho hle niin an sawi a. Hei hi Ukraine indona avang niin Russia laka khawthlang ramte an hrekna leh invest hrekna an kalpui avang leh Chumi hrekna an kalpui avang leh chumi ina investment leh spare parts Russia-ah hian Russia lak luh a harsat phah avangin he thlawhna enkawl zelnaah hian harsatna Russia chuan a tawh phah mek bawk a ni. Soviet Union-ah hian AN twenty four thlawhna hi sangkhat zathum sawmli vel a awm a, tunah hian chet sualna avangin mi sawmriat pariat an lo bo tawh a, sualna avangin AN twenty four sawmriat pariat hi an chan tawh a, thi leh hliam tam tak an lo awm tawh a, mi sawmruk panga an bo tawh bawk a. Tunah hian sawmsarih panga bawr vel a la service mek niin Russian plane web portal leh Reuters analysis data-ah chuan tarlan a ni bawk a ni. Kum eng emaw zat kal ta khan he thlawhna hi retire tir tura hmalakna a lo awm tawh a,

He thlawhna hi engvang a tla nge? Tunah hianin chiang taka hriat a la ni lo va, Ukraine missile kah pal avang a tla nge? Tihpal thil thu a tla nge? A khawl chian loh vang nge? tih te a chhan engmah hriat a la ni lo bawk a, tunah hian chhui chianna an kalpui mek a ni. Heti lai hian Prime Minister Narendra Modi chuanin Russia thlawhna chetsualna rapthlak taka nunna chante a tawrhpui thu a sawi a. Russia leh a mipuite lungrual takin Russia leh a mipuite tawrhna chu India chuan a hriatthiampui a, a tawrhpui takzet a ni tiin Narendra Modi chuan X-ah a rawn post bawk a ni. Heti lai hian Gaza indonaah chanchin thar eng emaw zat a awm leh tawh a, sipai pakhat chuna takin a hliam leh ta bawk. IDF hotu chuan indona chu significant juncture tiin a sawi a, nimin khanin Gaza chhim lam indonah tank khaltu sipai pakhat chu na takin a hliam a. Israel security hotute chuan indona hi a inthlak danglam mek niin an sawi a, inkahhai neih theih dan tur leh hostage release deal chungchanga inbiakna neih chhunzawm zel a la ni bawk a ni. IDF chuan Ningani khan an sipai hi Hundred Eighty Eight Armour Brigade hnuaia Seventy First Battalion mi leh sa a nih thu sawiin damdawi ina enkawl tura hruai a nih thu leh a chhungte hriattir an nih tawh thu han puang. He thil hi Gaza-a sipai pali an hliam hnu Hamas beihna avanga an hliam hnu nikhat a thleng a ni a, an zinga pathum chu chhim lam Rafah Israel sipai pathum hliamte hi Rafah inbeihna hliamte an ni a, pakhat dang chu Central Gaza-a Deir al-Balah-a beihpui thlak Israel sipai zinga mi hliam pakhat a awm bawk a ni. Kan puan tak ang khanin Gaza-a Deir al-Balah hmunah hian Israel chuan ground operation an kalpui tan tawh bawk a ni. Combatant eng emaw zat hetah hian an tleh lut tawh bawk a. Israel sipaite chuan Hamas ten Gaza Strip chhim lama Humanitarian Foundation in tanpuina a semna hmuna chankhat chhungin rocket an kap tih an sawi a. IDF tarlan danin heng rocket hi Khan Yunis atangin Gaza Humanitarian Foundation awmna hmun lam pan a ni a, Projectile hian mihring tanpuina hmun pakhat atanga meter zahnih sawmngaw bawr vel, Moric Corridor velah projectile hi a puak a ni. Palestinian-te tanpuina hmun hi Palestinian-te tan ningani khanin pawikhawihna thleng mah se, eitur package lakkhawmna atan hun hawn a ni a. IDF chuan rocket hmanga bei an nih avangin Fir fiak pawl chu na taka an chhan let dawn thu han puang a ni. Tunah hian Gaza, Hamas leh Israel inkahaai nei turin Qatar ruahmanna in hmalak mek a nia. Hmasawnna a awm mawh khawp mai a, chutih lai chuan indona, ralthuam hmanga inchhan tawnna erawh a la thleng reng thung. Hetih lai hian Israel leh Hamas te chuan Qatar-a inkahaai leh hostage release deal chungchanga inbiakna an nei mek a ni a. Israel source pakhat chuan Times of Israel a hril danin, He inbiaknaah hian Hamas ina an chhanna hnuhnung ber chu an chhanna hnuhnung ber chuan awmzia a nei maithei inbiakna rah tha a chhuah maithei niin kan thulakna Reuters chuan a sawi a. IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan, Indona chu hun pawimawh takah a ding mek tih sawiin Defence Minister Israel Katz chuan Hamas-in an mi man te Israel mi leh sa an man te Israel ramah kan hruai kir thuai lo a nih chuan hremhmun kawngkhar chu a inhawng dawn a ni tiin a sawi. A office atanga thuchhuah siamin Israel Defence Minister Katz chuan Sinwara unau Hamas hruaitu thi tawh Yahya Sinwar leh Mohammed te chuan Gaza hi an tichhe tawh a ni a ti. Stripa firfiak pawl hruaitu thar Is al-Din al-Haggaq chuan Israel chuan Gaza hi a tichhe tawh hle a ni tiin a sawi. Israel sipai, Israel IDF Chief of Staff Zamir chuan tunah hian hun pawimawh takah kan awm mek a ni. Hei hian Israel sipai beihpuithlak chhunzawm leh chhunzawm lo tur a hril dawn a ni tiin a sawi. A sawiawmzia hi Israel leh Hamas ten inkahaileh mitang inthleng An neih theihna turin Qatar-a inbiakna an nei mek a, chu chu hun pawimawh tak a ni. Israel chetzelna leh tawpsanna turah hianin thutlukna siamtu a ni dawn a ni, a ti. IDF chanchinah hetiang indona hi a la awm ngai lo va, Tehran, Sana'a, Beirut, Syria, Jenin leh Main Centre of Gravity Gaza Strip-ah te. Beihpui thlakna Israel chuan a kalpui a, heng ram atang hian Israel chu beih let a ni ve bawk. Hamas nena inzawm Gaza-a health official-te chuan darkar sawmhnih pali chhungin Israel-in beihpui thlakna thar engemaw zat a kalpui tih an puang a, silaiin hmehpuah vangin mi sachuang an thi tawh tih sawiin heng thi leh hliam zat thi finfiah a ni lo thung. Civil mi leh Indo mite pawh thliar hran lovin thi zat hi puan a ni. IDF chuan Gaza Strip a fir fiak target za chuang darkar sawmhnih pali kal ta chhung khan an kap chhia niin an sawi a. Heng zingah hian operative te cell, booby trap building leh tunnel infrastructure dang te pawh Israel chetna avang hian a chhe nual a ni. Palestinian mi sawm dang chu rilṭam vangin an thi leh tawh niin health official te chuan an tarlang a,

Phurhluh a phal hnuah tunah hianin eitur engemaw zat Gaza chuanin phurhluh leh mek an ni. Israel Coordinator of Government Activity in the Territories, Gogat, chuan nimin khan humanitarian aid truck sawm sarih a bikin ei leh in tur phur te Gaza Stripah hian a lut niin a sawi a. Truck thenkhat chu Kremlin Shalom Crossing kal tlengin Gaza chhim lamah hian an lut a, Thenkhat chu Jakim Crossing kal tlangin Gaza Strip hmar lamah an lut bawk a, Gogat chuan venhimna uluk tak a kalpui a nih thu leh en dik a nih hnuah tanpuina pek chhun zawm zel a ni ang tiin thuchhuah an siam. Israel Foreign Ministry chuan he thu Assistant United Nations Assistant United Nations Secretary General Khaled Khiari chuan UN Security Council hnena UNRWA agency chuan Aziz Palestinian refugee sum an tlak chh UNRWA hi Israel chuan Hamas nena thawk duna a lo puh tawh a, October ni sarih sang hnih sawmhnih pathuma Israel chhim lama fir fiak pawl chetna Israel mi leh sa rawng taka an thahnaah khan an hnathawk eng emaw zat UNRWA eng emaw zat hnathawk tu eng emaw zat an tel tih Israel chuan finfiahna an nei. Hostage te hnen atanga evidence leh testimony atangin UNRWA facility chu Hamas te hian an hmang tangkai a. Sanghnih leh sawmhnih pathum. Sanghnih sawmhnih pathuma Hamas leh a thawhpui firfiak pawl dangin Israel an beihnaah khan UNRWA UNRWA, Gaza eitur chemtu pawl, chuta an member eng emaw zat an tel a ni tiin Israel chuan thuchhuah an lo siam tawh bawk a ni kha. Israel hian nikum khan dan an siam a, UN Refugee Agency chu Israel ram chhunga hnathawh a khap a ni. Mahse he dan hi West Bank emaw Gaza Strip-ah emaw hman a ni lo thung. Tunah hian Israel Gaza inbeihna hala kal zel a, Gaza Health Ministry chuan tun thlengin Gaza Strip-ah hian mi sing ruk vel an thi tawh niin a tarlang. Israel chuan civil mite an thih lohna tur leh fimkhur thu hla ah Beipuithlak an tumna hi beipuithlakna tur area awm mipuite an hriat tir hmasa zel a, insawn chhuak tur an tih zet hnuah beipuithlakna kalpui chauh thin a ni. Heti lai hian Hamas te chuan Gaza a mipuite chu inphen nan, inhumhim nan an hmang thin tih Israel chuan a sawi a, civil mite awmna hmun atangin in, damdawiin, school leh mosque atangin Hamas chuan Israel an bei tlangpui Israel-in Gaza-a Hamas laka ground offensive leh Gaza Strip ram ribawla sipai beihna a kalpuinaah hian Israel sipai a vaiin zali sawmnga paruk an thi tawh a ni. Awle tunah hianin Russia-Ukraine inbeihna a la kal chho zel a, inbiakna neih tumin hmalakna a awm a, hmasawnna pawh a awm niin media thenkhatte chuan an tarlang a ni. Amaherawh chu, khawthlang lam hianin Russia hrekna uar zawkin an kal chhoh pui tlat mai a, Russia pawh hian a tuar chho ṭan hle nia sawi a ni. Amaherawh chu, US leh NATO ṭang rualte hian Ukraine tan ral thuam ṭha ṭha tunah hian an thawn chho leh dawn ta mek a, air defence system, Patriot air defence, ang te Ukraine tan pek a ni mek bawk a, Chutiang zawng zawng chu Putin atan chuan thil lawmawm loh tak a ni a. Khawthlang ho puihna avanga Ukraine an chak chho zel a, Russia ramril zawk bei leh Russia tana chhiatna lian tak a thleng chho zel a nih chuan Putin-a hian eng ral thuam nge a rawn phawrh tak ang tih chu mi tam tak ngaihchan mek a ni bawk a ni.